א ראה ונשמע זענען געווען צוויי אלטע מענטשן, בדרך הטבע נישט דא אזא זאך קיין קלער פון קיין קינדער, קען נישט האבן קיין קינדער, חו ד עליות לשררה אויך קיין נשים, און דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו דו גייסט האבן קינדער, ואת יצחק שרה בקרבה אליין ווען שרה לאכט, ווי איז שייך איך זאל האבן קינדער, און ויאמר ה' אל אברהם דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם פארוואס לאכסטו? איך קען נישט, ה' פלא מה ה' דבר? איי יפלא אם היה השם טובה, דאס איז די התחזקות פון אונז, אפילו ס'גייט דורך אויף מיר ביטערע צרות ביטערע נסיונות, ס'בראט און ס'ברענט, איך זע נישט אז איך האב נישט קיין שום וועג ארויס בדרך הטבע, כ'האב נישט קיין געלט, כ'האב נישט קיין שלום בית, כ'האב נישט קיין נחת פון מיר אליין, ס'דא אסאך פון מענטשן וואס ליידן פון די קינדער, ליידן פון די ווייב, אבער די גרעסטע צרה איז ווען א מענטש ליידט פון זיך אליינס, ער מוז שלום מיט זיך אליינס, דער רבי זאגט אז א מענטש דארף זען צו זיין שלום מיט יעדעם, און שלום מיט זיך אליינס, וואס טייטש שלום מיט זיך אליינס? וויאזוי ס'גייט אויף מיר דורך בין איך צופרידן, און איך גיי נישט אוועק פון די אייבערשטער, און איך גיי נאר צו די אייבערשטער, און איך גיי נאכאמאל צוריק צו די אייבערשטער.

מאכט נישט קיין סענס, די אייבערשטער ווייסט ס'איז נישט דא אזעך ווי סענס, ס'איז נישט דא אזעך ווי טבע, ס'איז נישט דא אזעך ווי ס'האט פאסירט, ס'איז נישט דא אזעך ווי מזל, איין מזל אין ישראל, נישט דא קיין מזל פאר קיין אידן, אידן זענען העכער ווי מזל, העכער ווי די מזל, העכער אלעס, וועגן דעם איז זייער נאריש אפילו צו גיין, צו גיין ווייזן די הענט פאר א צווייטן, פאר מענטשן.

אבער ווייסט איר דען נישט מיט איין תפילה פאר די מענטש וועט רעדן א גאנץ טאג זייט נישט און איינמאל באשעפער העלף מיר ער זאל לאנג לעבן און מיר נישט דוקא אליין אויף דיין הענט אידן זענען העכער ווי די מייזן אברהם אבינו קען נישט האבן קיין קינדער ביי הונדערט יאר שרה קען נישט האבן קיין קינדער זי איז אלט אבער ביי די אייבערשטער איז אלץ מעגליך סאו וואס איז שייך צו זיין צובראכן?

צדיקים האבן געזאגט אז מען דארף לערנען די סעדות, מען לערנט חומש און מען נעמט ארויס פון דארט וואס רעדט דער חומש צו מיר, די וואך איז ארויס נעמען די חיזוק, שרה האט נישט געהאט קיין קינדער איז זי געהאט א קינד, אברהם האט נישט געהאט קיין קינדער איז געהאט א קינד אויף די עלטער, זעה איך אז ביי די אייבערשטער איז אלץ מעגליך, ממילא אפילו איך בין נאך נישט קיין חתן, איך בין א אלטער בחור וואס יעדער האט זיך שוין מייאש געווען, מיין טאטע מאמע זאגן מיר דו וועסט קיין חתן נישט ווערן.

דער אייבערשטער זענען גוט מיט אונז, ממילא דארף מען זיין זייער פרייליך אז מען ווייסט אז ס'דא א וועג ארויס צו אלע פראבלעמען. דאס איז די ערשטע זאך וואס גיבט אריין אינעם קאפ, ווען דו לערנסט כעמיש, נעם פון דארט התחזקות, נעם ארויס פון דארט עפעס גוטע זאכן וואס דו קענסט נוצן אין לעבן. צווייטנס זאלסטו וויסן, ווי מער דו זעסט, ווי מער דו זעסט, א בחור זעט אדער א אינגערמאן זעט,

האב איך געמיינט אז יעדער איינער גייט דורך, און מיט דעם אלעם דערהאלט ער זיך, און מיט דעם אלעם גיי איך נישט אוועק פון די אייבערשטער ווייל סימן דער אייבערשטער האט מיך ליב, און ווי מער איך זעה ס'גייט מיט מיר דורך, אלץ מער ווער איך פרייליך, איך ווייס דער אייבערשטער קוקט אויף מיך, ער נעמט קער פון מיך, שטייט ווי חזל זאגן, א מענטש צוקלאפט זיך נישט זיין פינגער, נאר אז מ'רופט אויס פאר דעם אויבן אין הימל, וואס טייטש א בחור זיצט אין ישיבה,

אזוי גייט עס מדור דור, צוויי מיטלערע תלמידים אז א מענטש זאל וויסן אז אפילו א בלעטל פאלט נישט אראפ פון בוים נאר אז דער אייבישטער האט געזאגט אז די בלעטל זאל אראפפאלן. די גאנצע בריאה איז א שטיקל אייבישטער. אונז קען מיר עס נישט פארשטיין. פארוואס קען מיר עס נישט פארשטיין? ווייל אונז זעמיר נישט קיין. אונז זעמיר נאכנישט אויסגעארבעט, אונז קומען נאך א וויילע, די קאפ איז אונז נאך אזויווי קליינע קינדער, דער רבי די משל, פירען.

טשא, קענסט שוין צוריק אראפלייגן, עטס וועט שוין פארשטיין. אבער א דארט לייקי? אז ווילסט אים ווייזן איין מינוט קוק, איך בין א מענטש! די רגע דו ציעסט אראפ נאכאמאל די מאסק, שוין א לייק ווי דא א בערי דא א חיה דא. די זעלבע זאך זענען אונז קליינע קינדער לגבי די אייבישטער. די אייבישטער האט זיך פארשטעלט אין די וועלט, די גאנצע וועלט איז אייבישטער, איך קען עס נאר נאכזאגן.

איך וואלט ווען געפירט די וועלט אביסל בעסער ווי די אייבערשטער, במילא דארף מען זיך חזר'ן אין אמונה און גוט געדענקען, א מענטש ווערט צובראכן ווייל ער האט נאכנישט קיין אמונה, ס'זעט אים אויס אז די וועלט, ס'דא א וועלט, ס'דא מענטשן וואס קענען מיך שלעכטס טון, ס'דא מענטשן וואס קענען מיך גוטס טון, ס'דא מענטשן וואס קענען מיך געבן געלט, זיי ווילן מיך נישט געבן קיין געלט, אבער ווען דער אייבערשטער זאל דיר עפענען די מאסק און דו זאלסט זען ק ק ריקו.